Sou, an da begréissen ech iech hei zu enger neier Episode vu Splatoon 3, dem Story Modus. Jo, där hat d'leschte gesinn, leschte Méinden. Hei hu mer ofgeschloss am drëtten Sekte, d'Krier Hoffnung statt ass dann domadder erdee. Mir hätten hei de Choix tëscht Sekte 4 a 5. Mir hätte jo lescht Kéier Sekte 4 scho e bëssen ugefangen, well mir kee Level hei méi fonnt hunn. Hei ware just 7 Levelen, awer gi mer elo emol eng Kéier, hat e probéiert d'Loft unzehalen. Ja, et ass e wäite Wee, also ech géif dat elo net maachen, fir d'Loft esou laang unzehalen. Den Twitch-Chat ass och vläit erëm dobäi, vläit e bësse méi roueg haut. Mir kommen an d'Dramland-Deponie haut a mir hu jo schonn ee Level gemeet. Eisen Anna schéi Këschtelcher, kucke mer mol, ob hie schonn nei Saache fënnt. Jo, hie leeft scho prett do. Hei wees et nach net. Jiddwerfalls sin ech dëske méi clever. Ech maan hei scho bëssen dat Jackie ronderëm laafen. Mir gesin do uewe schon d'Signal, also dat wärt mer och op Twitch haut hoffentlech schon maan. Ech kucke lo hei schon alles ofgeschloss ze hun. Dee spréngt nach néierens hin an hier. Voilà, do hunn ech nach eng Këscht am Iwwersinn. War e bëssen interessant, dat hei ähm, ze plaze sinn. Nun hu mer hei awer och schonn lo e gutt Stéck ähm, gemaach. Gutt, mir kommen da mol hei e bëssen op d'Feld, wou mer eigentlech hi wollten. Mir gesinn och, mir hunn net méi vill äh, Fëscheeër. Dat heescht, hoffe mol einfach. Dat hei flemmt awer soss fir 500 Mal méi wass schnell. Ok, dat klappt. Dat kréie mer nach hin. Do hu mer dann nach e Level. An hien ass bis zum Liewensmittel, Mister Goofy. Dann hei geet dat nach de Honnert eng Kéier. Ja, muss man just richteg zielen. Dat klappt. Hei eng Art UFO-Schëff, hunn ech hir Setup-Pressioun. Mir hunn eng entdeckt, dat ass dann nach een. An d'Schuer ewéi ëm den Ei hunn. Misst mer och vläit eng Kéier ëmaachen. Ech ginn der awer elo d'Ufo Schëff nach e bëssen en decken Ei. Kréie mer dat do nach geléist? Jo, kréie mer. Dann hätte mer schonn d'Ufo Schëff hei am Dramland Deponie hei entdeckt. Do sollt ee vläit net sou erof sprangen. Also hei ass sou, hoffen mol dat den Anker net hei. Kuck, fënns du hei nach eppes? Jo fënnt en, respektiv mir fannen et da giff ech soen mir man och de Level ma grad hei stinn hunn dann hei nach eng Spinndeko nämlech e Cube ufo bësse sou krichméisseg gesäit dat aus an ech hoffen mol mir hunn awer hei e fein Level den éischte Level vun haut Schwäertstreechkonzert a dat ass dann déi nei Waff och Äh, setzt Stempelplataner an Ziel erreechen. Also beziehen noch eng nei Wapp hei. Ass eng Art komesch Wapp. Ech sinn net richtig so mat der warm ginn, soen ech och ganz éierlech. Jiddwerfalls kréie mer da mol haut eng nei Waff eng Kéier hei um Projet ze gesinn, nämlech eng Splatana. Dat ass net de Bandana, nee, dat ass eng Splatana. Eng Stempelsplatana. Gi mer do mol hei wäerten direkt benotzen. Mir awer och Kreulingsteng gesinn ech. An hei ass da lo wou se mat fuchtele kënnen. An do kann och so Sache machen. Das bësse so Ech waren de Verglach ëmmer äh, gëtt och so Switch Sport, also Nintendo Switch Sports. Du ass och so Fuchteldéngens dobäi. Okay, hei geet lo lass. Ech waren d'Waff am Fong sou an. Wanns de Zäit hues, hues de awer net oft, kanns de em dat do maachen, sou Ninja Move, wéi dat dote solls de am Fong maachen. Hues awer net ëmmer Zäit dofir, ne? Zemools mer hei musse bësse kucken ofzelenken, ne? So, dat ass mol futti. An ech gesinn och, wisou d'Kohlingsteng lo hei solle gebraucht maachen. So, mir hunn eng Krupp an da stelle mer eis scho mol hinner. So, da mécht een dat sou. Also. Ass awer schonn eng cool Waff, wann s de sou en Tutorial ëmmer hues. An einfach mal so se kennenléieren ze soen. Ech muss just soen, wann ech se gespillt hunn, okay, dat huet net geklappt, wann ech se gespillt hunn am Online-Modi, hat ech net déi Zäit, dass fir bei mir vill méi Gefuchtels, net zu Ninja Mo Modu äh, Moves, wéi dat hei ausgesäit. Also bësse so Ninja-Welt, Ninja-Welt, mäi Gott, mäi Lëtzebuerger, also d'Ninja-Welt, déi bëssen hei en Credit kritt. Déi do muss de wahrscheinlech awer sou fuchtelen. Okay, do muss der Christ do gewiss, dass de ähm, op mir du gesäit noch bis so äh, d'asiatesch designméisseg ass scho ginn, also och déi nei Map an der neuer Saison war bis mi asiatesch ugehaucht. Muss natürlich och braunen ze wonnere wieso dat de Fall ass. Splatoon 3, also einfach déi Splatoon-Spillerin ass 10 mol méi beléift am Japan, an der asiatescher Welt wéi an Europa. Amerika ass bësse besser mar wéi Europa, mee einfach den Haaptpunkt ass definitiv. Kann ech deen iwwerhaapt? Ah dach, dee kann ech schloen. Komesch da wéi ech deen elo soss sollen eventuell kréien. Déi kleng Stempelen, an elo hei och, gëtt interessant fir esou erop ze kommen. Da muss man noch ein plus so bis nei so dat do immer da ganz witzeg wann net net packt en ass also en ass wirklichsche präzisen eng präzis botzmaschin ja net präzis genug so mir sinn oben drop kommen gucken en hei was also neicht wat man kennt verpassen Wien ass d'Platana? Also, do mer dann déi jo eng konnte kenneléieren. Awer nach hei en Ninja-Move an honner do eng Kéier bësse sou fuchtelen. Also gi verschidde Modien, fir déi ze spillen. An mir hunn elo e puer gesinn. Also vläicht eng gutt, sech hei net ze stellen. Wann een do ka bëssen spaméieren, dann ass et lo net sou gutt. Sou. War e bëssen lucky, wëll ech hat scho bal gemengt, dat do kéint en dout ginn. Gutt, hei kréie mer d'Auswahl tëscht zwee Weeër. Well ech mer awer lo mol kucken, wat wat wär lo hei gewiescht, wat do Géigner gewiescht. Hat mer do, hu mer do de richtege Wee ausgesicht? Jo! Dat heescht, mir waren do lucky. Hunn do Dat war am Fong fifty fifty, entweder du kriss eng Sakgasse oder du kriss dann eben hei eng äh, Iwwerraschung. Das rich weh. So letzte Checkpoint schon. Also mir vielleicht Hahn bis nach Pop nur spielen. Okay. Guck mal, nach hinskriegen. Ja, also ich muss schon so, wenn es drauf Wéinst Iech Kéier, mä se ass schonn interessant. Op e bësse Whisky, wann en do esou eroffält. Natierlech och eng Kei ëmdréien, ass awer elo näischt. Oh, an hei kommen emol déi éischt Kéier Géigner eran. Hu mer scho mol een Niktoten, Lüft heiner. Also déi hu mer och scho laang net méi gesinn. Wou bass du elo schonn hin? Well dat sinn einfach Openings. An dat war awer eng schéin Biwer, eng schéi Begréissung. Ass elo soss näischt méi hei. Ähm, muss awer, jo, bon, Dir gesitt et, ech hunn d'Waff elo déi éischt Kéier emol e bësse méi laang wéi zwou, dräi Minutten am, jo, am Online-Modus gespillt. Huet awer cool ausgesinn. Hätt ee kënne méi professionell maachen, mee Fir am Storymodus hier grad Youtube Channel éischte Kéier am Besëtz ze hunn, kënne mer dat hei lo sou maachen. Da muss mer vläit. Voilà, sou mécht en dat och e bësse sou Ninja Modus haut. Ähm Bergsteigskonzert op Däitsch. Also gefurchtelt hat mer haut genuch, fir net fortschëtten. Dengens Krempt a Salut Eric. Du hues grad bëssen Ninja Styles verpasst hei um Ufo. War awer cool Moments schon erbäi, cool wichteg Momenter, einfach dat och Doktolinks, ah du stees hei elo, wat wëlls de dann? Ah mir kréie Fësch eeër, merci fir de Kaddo, ganz gentil vun der, mee ass dat hei wat d'Ufo Schëff? Wéi ech gesinn, mussen do nach méi präzis hei hin an hier lafen, ne? Uff, dann do net erofrutschen eng Kéier, hm? Do wëllen se vill vun engem verlaangen. Also ech fanne scho cool, coole Modus an ech hoffe mol dat do geet duer. Also et ass scho ferm Limite. Dat do net eng Kéier d'Schung net duer ginn anstatt dass de erofrutschs, fannen ech scho witzeg. Mee soit, mir hunn elo schonn 8 Minutte gespillt, ech maachen hei awer dat do elo nach fäerdeg. Well ech bësse sou prezise Mënsch sinn, kuerz mei esou sinn. Voilà jo, also ech huelen un de Boss Yugi spillen, et ass och Samsd fir lech, deet mer leed, mee ech muss bësse rem Content a kéier sammelen, dofir wäert ech lo haut spillen. Dat heescht ech enken lo net den Eriks allze vill am Discord, da gëtt et nach méi bleit meng quasi riets Hand als Hëllef hei och fir den TL Youtube Channel ass dann haut net do, mein Gott ass dat do prezis ofze. Trëppelen. Mir trëppele mol do vun hei of, fir do nach eng Kéier zréck ze goen. An dann, jo, hu mer dovu Déil scho gemaach. E bësse sou den Haaptkär vun der Dramwelt hei scho gesinn. An dann, jo, geet et hei erëm riwwer. Scho witzeg, wéi mer laanscht ee Seel, duerch e Seel kënne goen, wéi originell dat Spill och ass. Gutt, eng Kéier just hei riwwer ruffen, an dann hu mer deen Deel gemaach. Da gi mer eng Kéier hannen hinner an da kucke mer nach hei hannen ze maachen. An dann, jo, do hu mer nach e ganzen Deel, dee mer maachen. Dat hei war de wievillten Level elo? Eelef, hunn ech dat richteg? Jo, den eelefte Label, dat heescht mir hunn awer op d'mannst néng Labelen op deem, nieft deem Ufo-Schëff hei, kann ee wierklech bal soen. Sou, vläit am Kaart wiesselen, dat mer hei nach richteg rafiewen, dass si net erofgefall ass, ass schonn eng Glanzleeschtung. Sou, da kucke mer elo mol e Level nach ze maachen, den zweete Level fir haut. Vläit dee Kaddo och hei mol mathuelen, deen hat mer lech lescht Kéier si gelooss. Kritt der e bësse besser, bësse besser Musek. Eng Goldpalett, Platten, eng schwaarz Palett, also mäi Lëtzebuergesch ass e bësse gelidden. Hien huet och nach eppes fonnt, dann huele mer dat och nach mat. An da gëtt et Zäit fir en zweete Level hei am véierte Secteur. Deen hate mer lech Kéier gemaach, an hei sinn nach Partie Feiler. Gi mer mol hei erop een eis Rupen, mer deenen och nach mat. Nach Fësch, Iermeren, Gän, da riets oder lénks? Jo, bis dann Erik. Wann näischt When Nothing Goes Right, when, when Nothing Goes Right, Go Left, maache mer dat emol jetzt an hoffen dat bréngt eis Gléck am Zweetlaanscht Schützefest am Supertemp. All Zilbalance an Zil erreechen. Ech ahnen erëm Schlëmmes, nuecht Erik. Ech hab den Schlupp grad net hei an. Also mir mussen mat engem Pyroblaster. Hoffe mol dat keng Zäit hei leeft. Oh no, ech gesi scho wat dat ass. Ëm esou e Level dee ech net ka leiden. Bon, dat war et da mat der gudder Laun fir den. Fir haut géif ech bal am Geck soen. Schéngen awer e bësse momentan mol relax ze sinn. Zemools hei elo. Kënnt och elo do eppes oder? Na, de Ball hei geet dach erëm riwwer. Mee also den Level gesäit bëssen eidel aus to be honest. Bis lo mol. Schätz mer net ze hart. Also mir kréien och net ugewis wéivill mer musse maache bis lo. Do däit ganz sozial mol nach aus. Hei ass awer lo mol een Checkpoint. Gutt, deen hu mer leschten Checkpoint dann och, also Mir hu mol wéinst Checkpolaroid ouni ze stierwen. Huet mer grad Spaass gemaach. Ass dat wou mer Bly Blast eng Kéier mussen üben? Ech weess et net. Dat hu mer alles mat Nee gemaach. Läit ass déi Waff och einfach besser schéi mat den An ass cool. Also ech weess jo net. Iergendswéi mécht mer dat do e bësse Suergen. Mir hunn mir scho méi Schlëmmes erlieft. Seet en an da kënnt esou eng Merd. Hu mer awer alles elo gepackt. Bis elo emol. Wou mech be. Oh Gott. Lo geet lass soulos, hunn ech d'Gefill. Elo gëtt op enke sick. Ah hei gëtt einfach d'Schëld op. Dat grout, déi grouss Final, da sinn ech emol gespaant. Wat elo nach kënnt. Wat hu méi krut an dann hu mer et gepackt ouni eng Kéier en Doud ze kréien. Also ech wëll lo net Angebermodus sinn. Mee first try dat do hin ze kréien kann ee sech emol selwer op d'Schëller klappen ne? An engem super Tempo jo mee Ganz éierlech, d'Entwéckler vu Splatoon 3 fir Sector 4 huet der mech e bëssen enttäuscht. Ganz e bëssen enttäuscht. Gutt, ech giff da soen, fir einfach de Part positiv opzehalen, ginn ech elo nach e bëssen hei. Äh, sichen an affieren. Muss ich, geht dat do lo net? Dach dat geht. Gehen man ein bisschen nei an, entdecken man ein bisschen den Sektor. Und dann gebe ich so ein. Äh, war et da, wir bleiben bei zwei Levels haut. Äh,

Oh, leck mech awer e bëssen. Okay, soll mir net abs fond. Äh, hier wëll mer. Ups, min, voilà, hier leeft alle mal rëm fort. Dat du mal auch gesehen, wann du dat mengst. Voilà, mir wëllen dat awer mat. So gut den Intro, mir schon en Ker Level 2 gemet. An äh, Also cool d'Offuert, Ufuert dat mer do hunn, ne? An ob mer dat iergsi als Thumbnail kënne benotzen. Ja, bleift hien hir an der Säit. Giff hien do stoen? Nee, hie rutscht erof an an d'Waasser. Mee gutt, dat war e bësse méi kuerze Part haut um Méindeg mat zwee Levels, ee Level wou ech Angscht virdrun hunn, deen awer net all ze schwéier war. Mir hu e bëssen entdeckt a mir kucken nach zesummen hei d'UFO hei eis un. Dat war et da fir haut, ech hoffen dir hat eng gutt Woch an da héiere mer a gesi mer eis nächste Méint hei op dem Youtube Channel an op Twitch geet elo hei direkt vir. Ciao ciao.